Билигин эһиэхэ анаан Тиит эбэбит сэлиэнньэтигэр эмтээх отторунан хас эмэ сыл дьарыгырбыт дьоммут эмтээх от туһатын туһунан сүбэлэрин-амаларын көрөн-истэн ааһыаххайын Үтүө күнүнэн мин бу сүүрбэччэ көрүҥ араас этинтээх оттору хомуйабын. Хомуйбутум ыраатта уонтан тахса сыл буолла. Уонна саамай сөбүлээн туттар отторум тустарынан кэпсиим. Бу хатыҥ сэбирдэҕэ. Ити киһи барыта билэр. Маны саас эрдэ хомуйааччыбын. Собо тылын саҕа буолбутун кэннэ хомуйан куурдаҕын, чараас гына тэлгэтэ. Уонна битэмиин курдук саамай битэмииннэй бу хатыҥ сэбирдэҕэ. Хатыҥ сэбирдэҕин чараас гына хатаран бараҥҥын, оҕоло саас киһи битэмиинэ бүппүтүн кэннэ чэй курдук оҥостон иһэҕин настойда. Ону таһынан кини сүрэх, бүөр, бүөргэ уонна быар ыарыытыгар тутталлар. Настойдаан эмиэ кыра-кыратык столовой ложканнан иһэрдэллэр. Уонна саас мин хатыҥ уутун ылааччыбын. Бэйэм ылар сирдээхпин бастайанна, ол сирбэр бараммын Сиэрим-туому тутуһан, бытыыкка это били раса бытыыкка аалан бараммын, ылан бүттэхпинэ үчүгэй баатык бүөлээн кэбиһэрим уонна нэһиилигэр эмиэ ол сирбэр бараммын куруук ылабын. Бу хатыҥ сэбирдэҕин витаминный чай диэн оҥостоҕун. Маны оҕолорго сүһэрдиэхтээххин, оҕолорго ордук туһалаах. Сиэннэр кэллэхтэринэ куруук оннук чэй оҥорон иһэрдэбин уонна сүһүөх ыарыытыгар били сиппит улахан сэбирдэҕи саба баайаҕын тубуккар уонна таһынан целлофанынан тутан бараҥҥын, таҥаһынан кэлгийэн хоноҕун. Сүһүөххэ эмиэ аллякай туһалаах быһаххатын эрдэҕэ. Ону таһынан кини куртаах, сөтөлгө эмиэ үчүгэй. Быарга уонна бүөр бүөртэн таас таһаарарга эмиэ тутталлар эбит дьигинэн хатыҥ саамай эмтээх онтон буоллаҕына бу чыычаах ото диэн баар спорож или горец птичий диэн ааттаах бу чыычаах ото буоллаҕына тэлгэһэҕэ Толооҥ, ээ туохха холу дэриэбинэ ыалыгар барытыгар үүнэрэ буолуо. Ону биһи мин быйыл маны үчүгэй быйыл хомуйдум хаҥа. Ол иннинэ кыһаммат этим. Онтон кинигэҕэ аахпытым уонна хомуйан көрүөххэ диэн мин дьэ бу быйыл хомуйдум. Ыраас киһи тэпсибэт сириттэн ылаҕын. Уонна эмиэ араас гына куурдаҕын салгыннаах иргэ Бу буоллаҕына саамай туһалааҕа кини сөтөлгө эбит, особенно оҕолорго. Онтон күүскэ сөтөл киирбит киһитигэр буоллаҕына, манна Вероника Седаяны буккуйаҕын уонна моонньоҕон сирдэҕин. Уонна итии ууга биир стакан итии ууга буккуйан кутан баран хоннороҕун уонна биирдии столовой ложканнан иһэрдэҕин. Онтон ээ маны буоллаҕына эмиэ били чараас гына туох хомуйан бараҥҥын салгыннаах сиргэ куурдаҕын убу-хубу маннык эргитэн биэрэҕин сөп онтон буоллаҕына бу сичилиисник или суорат от эбэтэр харыйа от диэн бу эмиэ ходуһаҕа толооҥҥо дьиэ таһыгар кытта үүнэр Ботуоллааны мин хомуйбутум ыраатта уонна саамай туһалааҕа кини куттахха туһалаах. Куттах ыарыытыгар олох үчүгэй эбит. Маны уоллааны мин бу сайын аайы бэйэм төрөөбүт алаастар салаа диэн иһиргэ такkaаччыбын. Онтон хомуйбутум бу олох экологически ыраас. Кинини уоллаана күһүҥҥээҥи олох хомуйуохха сөп боту. маннык сырдык розовай курдук кыра мелко иһибэккилээх. Ону маннык тоһутан ылаан уон биэс сантиметр курдук уонна эмиэ салгыннаах иһиргэ куурдан бараҥҥын ыттаҕын. Кини буоллаҕына ис үс үөс, куртах ыарыытыгар, сүрэххэ да үчүгэй, геморройга тутталлар эбиит. Онтон куттах ыарыыта «Ээ, холобур, өссө туһалаах буоллум» диэн ромашканы ибэллэр эбит манна. Настой оҥорон бараннар иһэллэр. Эп, панкреатикта эмиэ үчүгэй бу. Мин бу оту олус уруккаттан сөбүлүүбүн. Мааткаҕа эмиэ иһэллэр. Дьахтар матката ыарыйдаҕына онно эмиэ тутталлар эбит. Саамай туттарыттарбын кэпсээтим, ону таһынан мин хомуйабын, холобур, бу кучок Иван-ча, эмиэ тыаттан хомуйабын. Ити киһи барыта хомуйара буолуо. Бу били тысячелистнигин, бу буоллаҕына дөлүһүөн сэбирдэҕэ, бу буоллаҕына дикай малина, ньуочахаттан хомуйбутум. Ньуочахаа олох буолнай үүнэр бу дикай малина. Ол сэбирдэҕэ бу. Бу буоллаа дьэдьэн сэбирдэҕэ. Бу балыы ньүөрэ тоо киһи барыта туттар эмиэ, бу боҕуруоска ойоот эмиэ киһи барыта туттар. Бу буолла «Хвост полевой» диэн, бу били хатыҥыым, бу Вероника Седая диэн эмиэ наһаа үчүгэй эмтээх уоtta. Маны эмиэ хомуйаллар аҕай. Бу буоллаана мята. Маны оҕуруоттар үүннэрэбилли мятаны. Бу онно үүнэр быһыта дыргыйа сылдьар. Маны буолла успокаивающий. Киэһэ утуйаары сытан чэйгэ иҥин буккуйан иһэҕин. Бу буоллаҕына дьөлүһүөн, эмиэ киһи барыта хомуйар. Бу моонньоҕон сэбирдэҕэ, хара моонньоҕон. Бу буоллаҕына боярышник сибэккитэ быһыа бүтэн эрэр аҕыйахха. Бу сибэккитэ эмиэ сү- сүрэххэ хаамай туһалаах. Маны отонунааҕар өссө ордук сибэккитэ туһалаах дииллэр. Уонна бу настой оҥорооччубун. Бу настойка, бу бочка. атын эбит почкатыттан оҥоһуллубут сүһүөххэ үчүгэй. Бу буоллаҕына били хортуоппуй ытынан оҥостоллор. Бу буоллаҕына алоэ, мед, кагор. Маны билигин хаан ыраастааһыныгар хааны ыраастыыр уонна бытымныы кэнниттэн чайнай ложканан истээҕин. Бу эмиэ хаамай туһалаах. Бу билигин холобур киһи доруобуйата мөлтөөбүтүн кэннэ күүс-сэниэ биэрэр. Бэйэм буоллаҕына бу Эмтээх оттор тустарынан литератураны мунньабын, онон эмиэ мантан ааҕаммын туһанабын элбэх эт элбэхтик туһанан. Онон этиэм этэ эмтээх оттору хомуйан туһаныҥ, бу биһиги Сахабыт сиригэр эмтээх от буолан үүнэр уонна доруобуйаҕытын тупсарыҥ диэн. Үтүө күнүнэн
мин бүгүн эһиэхэҕэ Бу бэйэбит дойдубут, бэйэбит түөлбэбит эмтээх отторун, бэйэбит тиэргэммит үрдүксүлэрэ үүнэр оттор, ону кэпсиэхпин баҕарабын. Саамай туттар, сөбүлүүр үүнээйилэрбиттэн. Бу кэнники үс сылга мин бу Бэс туорааҕынан күөх от күөх хайын рону сугун кэмигэр бэ от ыйыгар хомуллар шишката бу кыралар олох. Бу кыралартан сып-сымнаҕас буолаллар от күөх. Ону наһаа үөһэ үүнэрин киһи кэйэн ылбат ылан бу кэнники сыллыга куруук урагаан курдук тыаллар маһы дэлби суулларам испит буолаллар ону билигин биһи холобура таххан бэйэбит мас да кэрдэһиллэн көрөбүт мас кэрдибит дьон делианаларынан дэһиллэн көрөбүт онто куруук бу кини хилиһин аҥары биир тыыннаах атар буолан үүнэ атар буолар шишката һиппит ситэр ол от күөҕүнэ иллэн буламмыт ыраах этэ тимир суол бэтэрээн нараах түгэр тиийэ бараммыт хомуйабыт Уонна бытыылкаҕа бу улахан баайа, киилэ аҥардаах бытыылкаҕа холобура он икки штукан водка бытыккатыгар кутан баран биир водканнан кутан иһэҕин. Уонна уон түөрт, сүүрбэ биир хонук хараҥа иһиргэ туруоран, ностуой оҥорон баран дьэ туттаҕын. Оттукайыҥ бу туран эрэн бу маннык прямо коричневай өҥнөөх буолар. Бу буона наһаа элбэх, быһыалай суок бааҥкатыгар манна почти икки бытыыкка курдук киирбитэ, водката. Ону бу аллаххай насыщеннай. Ол иһин маны холобура мин чайная ложканы иһиэхтээх буолар буоллахпына чайная ложка аҥаарын курдук кутабын уонна э, икыласыл кутаҥҥын, раствори гынан туттабын. иһэргэ. Онтон бу тутта сүһүөҕү, түөһү, барытын хотторго бу хаамай үчүгэйэ бу туннайыыга сөтөргө хахсаах өтөллөөх да киһиэхэ аллаха үчүгэй эбит. Күөмэй аһыйыытыгар. Хайаханның да хассыыр киһи хайаханан сыттаххына хассыыр да олоҕо үчүгэй буолан турар киһи күөмэйэ. Маны раствори гынан баран. Оны киниттэн өссө оҥороллор бу маннык сироп Саахарга оҕо, маны баа спиртовайа оҕо, дьахтар холобурук сиэспэт буоллаҕыт. Бу өссө эрдэ оҕус хомуллар, маны быһан барыанньалыыллар, бу маннык сироптууллар эбит. Миэнэ бу туох сироп диэн иһиллэр. Маны бу сиэннэр бэриҥин бу бу билиҥҥи быйылгы куһаҕан дьаҥнаах сылга ардьааххай хомөлөһөр оҕолор сөбүлээн мин итэҕэйэн мин эмпин тампым мээнэ туттубат бэйэлэрэ маны быйыл былырыын быйыл олох сөбүлээн иһэллэр истилэр уонна бу холобура бүппүт спиртовая убаҕайа бүттэҕинэ ол туттубут шишкабын маннык баанкаларга сүөкээн ылабын уонна маны олох туруору капитогунан кутан баран айах хайҕана иһэллэргэ да запастаан аам бастаан кутуугар бир аһыы бу амтана баар буолар малатын амтана ону иһэбин Онтон иккис уутун, үһүс уутун нааччаакка кутан хайҕанарга туттан, көмө ыалдьыбыта олох сразу. Мана мин бастаан бу харах балыыһата харах нэпилээсийэ таһаттахпына биир кырдьаҕас ньурба эмээхинэ кэпсээбитэ, онтон кэнники бу ватсапка курук таххар буолла. Онно кини маннык шишканы мин киэһэ хас нэпилээссийэлэниэхтээхпин киэһэтин тугум дэлби ыалдьан барда Күөмэйим аһыйан киирэн барбытыгар барыларыттан туус суода көрдөһө көмүһэ да суох, онтон кини миэхэ эрэ мандыгын маннык кыра бытыылкаҕа куттан илдьэ иһэллэр эбит. Онтукайынтан быкаайдыгы чэ стакааммар кутан биэрэн маны хайхан дьаһассыырда көрөөрдү. Дьаһассыырда олох кыт курдук турдум. Быкаайыктык хайаханным, хайаханным уонна быкаайыктык олордорум барын өссө иһээр диэтэ. Оннук үбэлээн онтон олох биһилээммин эһиилигэр кэлээт даҕаны да куруук бу шишканна. Ол шишка маны бу кэнники күөҕэ ааһар буолуо. Бу сиргэ күөҕэ ааһан хаалар, улаатан хаалар, бытыккаҕа баппат буолар, оччоҕуна улаханын даҕаны хомуйаҕын бу маннык аһылла илиги. Бу мантык аһылла илик бу билигин хатан уже хайаан бүт аһыллан эрэр. Манныктары ол күөҕэ ааспыттары ылан иһин биир эмиэ маннык курдук оҥостоҕум.

Уот быйыл-бу кэнники кылгаһаа мөһөбүлээн туттубутум ити кинилэр. Онно бэбээҕит көрөргүт курдук, бу Санбиэри олорор, бу Санбиэринэ күһүн хаамай дьэ эмтэнэн хаҕылыыр үүнээйим. Эбэһээт ини биэс-алта угу олордобун, отонун инник этэрэн-хомуйан барыанньа хаптахаһы моонньоҕону кытары буолар. Ардаххай туһалаах солнечные ягода Санбиэри, женщине холбуйа свойстволаах диэн хоруйаллар Итини хас да сыл буолла уонна быһаамай кинини олбу сыысканы кытта тэҥҥэ биһирээмин бу бэс иннэтин, харыйа иннэтин, хатарамын уонна мутукча бу эмиэ иннэтэ сапсымнаҕас үчүгэй баҕайы быһыллаллар уонна кытыан бу балары куруук мунньаммын хатараммын кыһынан хаһаанабын то бу балары дигинэн Бу үһү атарбакка да прямо бэйэтин лабаалары лабаалары кытары туттуллар особенно харыйа киэнэ бу кытыан киэнэ онон мунньан тоһутан да ууран хатаран ырыттахха сөп ол гынан баран били ыксал буоллаҕына оҕолорбор ин куоракка иҥин ыытарга бу маннык хаппыта үчүгэй Мантан өрүһүнүү диэн утах оҥоһуллар, бары үксүгүт аахпыта буолуо, ватсаапка быйыл хаста да аһаста, былырыыҥҥаттан эллэрээ аһылта. Били отоһут, массажист, Лэгэнтэй диэн барахсан кэлэ аһыллыбыта, били быйыл суох буолбут киһи. Кини бу мантан онно массажты таарыйа эмиэ кэпсиир этэ бу баларыҥы туһаныҥ диэн эмкит бытыаҕытар аҕыйах хардыыһырга турар эһиэхэ диэн диэбитин олоойдьон хаалбыт онон бу өрүһүнүү диэн утахха кинилэри бу биирдии маннык курдугу холуора мин кыра иһиккэ курус биир лиитирэлээх курускаҕа оҥостор буоллахпына биирдии мандыгы ыламмын кутабын балартан уонна оргута түһэрдиир диэн чэ мүнүүтэ курдук оргутан баран иһэҕин ойутан уонна сороҕо бу чугастыы оҕуруокка үүнэр эмиэ бу кыһыл пиэрэһим турар бу кыпкыһыл буолар дылы маннык элбэх бу спиргэ водкаҕа оҥоһуллан турар бу манан оҕонньор таһырдьа тахарыгар тымныыга дьэ атырдьахха илиитин сотто бүтүннүү маннык ылан Уутунан уонна атаҕы тоҥорор атаҕын тэҥэлэҕин оллуҥун. Мантыкайа оччоҕон олох тоҥмот итирдии иһиллэр диэн киирэр. Ханнык да түлүккэ кини илиитэ тоҥооч. Оттон ол иһин бу манныгы булан бу куруук оҥостон абыранар. Уонна ити куруук үүннэрэр агитациялыыр кэпсиир үүнээйилэрим бу золотоюз, бу хэбирдэҕэ иһэллэр. Ону маннык эмиэ ылан уган иһэҕин. Бу буоллаҕына уусиктара кырбаммыт силлэр. Курбанан угуллубут, кини эмиэ бу саамай эмиэхитэ эппит ыарыыларбар үксүгэр баттар олох туһалаахтар. Бу Каланхоя буоллаҕына саамай биһиrdээбитим тиис ыарыытыгар. Бу мин инники тиистэрим бу билигин да бааллар, этэргэ ылы атын тииһим баппачча суох кэриэтэ. Олох бу кини көмөтүнэн, Каланхоя көмөтүнэн. Олоҥхоһуну уоткаан дьэ угаллар гынан баран мин куруук үүннэрэрим ити хоспор турар. Онтон кыратык тоһутан ылаҥҥын ыалдьыбыт тииһин миилэтин үрдүтүөр бу буоһунанынан угам истэххинэ сарсыарда ол обутунньуо баран ылар ити. Такааччы дьиҥэрэн дии олох. Ол иһин олох просто баран ылар Ол иһин билигин тиистэрим ол кэнниттэн бу инники тииһим олох түһээри олох ыалдьан да турдарар буоллум диэн аһайбытым кэннэн нугуктубутум. Олох үтүөрэн хаалан туу хиллэр уже уонча сыл буолла. Оннук элбэх киһиэхэ сөбүлээммин эмиэ иһин туһаналлар бары. Бу Ньургуһуну эмиэ бары билэҕит. Ньургуһуну сүһүөххэ куруук туттабын. Бу хатыҥ собо курдук кыраһа бирдэҕэ сылдьар, эмиэ водка, водочнай. Бу бүөрэ сылдьар хатыҥ киэнэ. Эмиэ маны эмиэ куруук бу сүһүөххэ мин туттабын. Бу бүөрү тымныйыыга эмиэһиэххэ сөп. Сөтөлгө эҥин бороста үчүгэй. Уонна кими кэпсээбэтим барытын эттим быһалаахпытта. Дэ тугу эмит туһаннаххытына үөрүөм, тосхотугар Үтүө күнүнэн биир дойдулаахтар мин бүгүн кылгастык эйиэхэ бэйэм өр сылларга туттубут эмтээх отторбун кыратык кэпсиэм. Холобура бу ромашка, холобура мин оҕуруоппар бэйэтэ урутун самосевом үүнэ турар. Бу бу бу календула эмиэ бу бэйэтэ самосевом үүннэрэ турар, ону ыламмын бу туохтарын Буто сибэккилэрин хатарабын, үчүгэй, үчүгэйдик хатыан наада, кини уонна бу маннык мөһөөччүктэргэ сидиэн наада. Уонна бу балары буоллар мин кыһын бу блин уже хаарга сиэмэтин бу календула сиэмэтин хаарга уже бырахпытым. Онтуйум оҕуруот сиригэр аны хотуопуйу кытта тэҥҥэ үүнэн таххар ону биир миэстээх хомуйталаан бөлкөй үүннэрэн бу ромашканы эмиэ оннук гынабын. Аны холобура иһи тун үгүс да киһи ыраһата адары наһаа үгүс киһи оттон биллэн турар эмтэх аттынан туттубат буоллаа дии. Олохтора онун болла холобура бу маннык үгүс доза барыта маннык биир остолобай лостаны бу маннык бу маннык 200 грамм ууга маннык ити ууга бастаан маннык оттон бу сосветиетин маннык кутту онтон оонньоон диэн маны бу ити ипити ууну маннык куттум уонна буоллаҕына сабан кэбиһэбин кини манна чэ киһээҥи холобур күнүс оҥорбут буолахпына киһээҥи иин дылы турар ону уоллаа туохха хайдах туттаҕын диэтэххинэ мэнээх Киһирэттэ диэн барытын туттан испэккэ, холобура, кыһынча иһим-үөһүм хайда эрэ сылааппайдаары гыннаҕына, уонча хонукка иһэбин. Бу холобура ромашкабыт. Оттон календуланы миэнник, эмиэ наһаа сотору буолан буолан буотах холобура. То бу бүкки ордук киэннэрин кыһын иһэбин, уларыта сылдьан, һэт? Онтон аны туран Туох бу от холобура туохха бу биһиэхэ Дьөппөн сиригэр эмиэ хон хонууга то бары билэҕит хонууга үүнэр оҕонньор ото диэн ону мин бу подругаларбынаан вообще бэйэм түөлбэм чэчэлэрин иһин кытта чабыраммыт исписээлини хомуйабыт манныгы уонна маны эмиэ бырдык үнтүрүтэн баран эмиэ биир столовая ложканы манныкка Хайаан баран, аны маны сааскы тумуу кэмигэр иһэбин. То холобура эмтээх уот барыта иһин биир хайдах да иһин биир медицинаны иһиммит туттабыт ону бу манан мин үтүөрэн хаалар диэн кайан этэр кыаҕым суох просто поддержкалыыр бэйэн баҕа санааҕын холобура бу миэхэ туһалаах буолуо диэн холобура частан оҕонньор маны түрдүөн ыарыыга туттар дии онон иһин ордук тумууга бу бу барар оҕоҕо миэхэ диэххитин сөп кыратык Бу бахатыырда эҥин боростуой үчүгэй. Онтон буоллаҕына, аны туран бу сабельный болотный диэн баар дии бу. Холобура, аптекаларга иҥинчэ бэйэлэрэ ити фабричнай туох настойка имбээн оҥороллор, ону буолла биһи эмиэ манна подругабынаан Натааһалыын, Риталыын буоламмыт специально хомуйабыт бу маннык суруктаах буолар табельный голодный диэн уонна холобура бу хаһан холуллубута буһуйдьаар аны туран биһи дьөптөн тыатыгар холобура быйыл туох буолан кураан буолан сорох күөллэргэ үүммэтэ ону специально тохтур үрбүүр күөллэрдээхпит холобура полнолунияҕа новолунияҕа диэн ол календарын тутуһабыт Сэбирдэҕин диэбит курдук уонна холуорума баар кини бу сыдьар. Бу сыдьар бу. Бу балаана тугун бу? Бу силиһин бу биһи кырбаабыппыт бу сыдьар. Көр бу бу силиһин туспа эргибит. Уонна кэнники Хайаан бараммыт ээ хатаран баран бурдук холбуубут. Ону эмиэ холууру маннык бу эмиэ чааккага кутан эмиэ бурдук холуура былыргылыы маннык биир тутуу диэн бурдук эт. Кутан бараммыт ити ууннан заварканы кытта буккуйабыт сэ. Кыратык заваркалаан ылаан бурдук Уурдук гынан бараҥҥын уонна буоллаҕына чааккыгар холуора заварка төһө тугунан эмиэ биир уонча күнчэ холуора иһэбин. Маны мин наһаа нукбатах. Аны туран кинини буоллаҕына аны бурдук ностуойка оҥороон буоткаҕа. Э? Холуору бу икки жүз граммнаах дии. Ону үс күммүт бииригэр маннык ити манта кутабыт уонна буоллаҕына маннык үс күн биире маннык кутан бараҥҥын маннык толору водка кутаҕын. Кини онно буоллаан өһүлбэ биир суукка одьаханна эрэ шупэниир иһигэр дуу хараҥа иһэргэ турар. Ону буолла сотору буола-буола бук бук буккуйан биэрэ сылдьаҕын. Ол сүүрбэ биир хонугумта уор дылы дии. Онтон бу хаамай үчүгэйэ диэн түһүөххэ. Дьэ маны кыһын ити холобура. Да кыһын буола да саас эҥин киһи сүһүөҕэ эҥин Хайда эрэ ыалдьан иһин, хайда эрэ ыалдьара биллэн барар сааһыран сытаан аайы ону буоллаҕына эмиэ маннык дьэ холобура олох боростуойдук гынабын, маннык гынан бараммын мин дьэ холобура бурдук сүһүөхтэрбин маннык хор бурдук сүһүөхтэрбин бурдук бу сүһүөхтэрим улаатаары гыналлар ону маннык телевизор көрө олороҥ ууну иһин чэ мускуйаҕын иһин ааһар курдук бурдук иһитинни бэйэн туһалыыр диэтэххинэ иһин туһалыыр курдук э онтон буоллар бу туох дии бу почки березовые диэн бу эмиэ саас хомуйабыт дьэ кини олох тугу почката үллэн холобура сирдээх быгыан иннинэ хомуйаҕын уонна эмиэ дьэ бу Эмиэ маннык кутан баран маннык водка бу эмиэ олох сүһүөххэ олоҕу үчүгэй маны буоллаҕына туох атаҕын сүһүөҕүттэн наһаайбахтык хайаабаккын конечно бэйэҥ быһа буолуо диэбиккинэн туттаҕым хайдар онно били ыалдьан иһэн ааһан хаалба курдук буолан хаалар онтон буоллаҕына бу суох отобо бу буоллаҕына Бу бугуруоскай оппут дии. Бу бугуруоскай оту хомурун мин бэйэм испэппит. Иһин ону маны буоллаан мин кыһын ити саҥа дьыл хаҥана корыттаҕа кыргыттарым да диэтим, бэйэм да диэбим маннык буруолатабын манан. Эт манан уонна бу холобура бу үөрэ от диэммит дии. Бу үөрэ от холуура тэлгэһэ да баар, ходоһоҕо да баар. Бу үөрэ оту киһи туохха баарын туттуон сөп. Бу маннык холуура буруолатарга уонна холуура эмиэ маннык ити ыһыах саҕана үөрэ от быкпык буолар дии. Онно сахалыы лэппиэскэ оҥорбор ол сибиэһэйдии маннык кырбаан бараммын кыратык оннук куттахха эмиэ үчүгэй. Былыр эмиэ оннук тутталлар үһү диэн Хайда эрэ диэн истэр этим, ол иһин оннук гынаммыта хаһан эмит сөп. Аны туран буоллаҕына, холобура киһи ханнык баара туох диэн. Киһи эрэтэ диэн ити билигин ватсапкайын наһаа элбэхтик дьэ ол туһа, бу туһа диэн иһин ону киһи хаһан даҕаны ону гыммат буолуо да бэйэҕэр бэйэн туттар иһин туохтаах. Оттон мин уосайынан эдэр эрдэхпинэ кинигэлэри үрдээн мунньар этим. Үксүн бу маннык кинигэни көрө бу бу сахалар кэргэни Ивановтар таһаарбыт кинигэлэрэ бу. Маны миэхэ бу улахан кыыһым Оля өлөхтөөбүтэ. Бу манна ойууту туохкур гынан баран, манна туох барыта биһи отторбут хайда барыанньа оҥорор. Иһин манна адьаха үчүгэй сөбө бөҕө баар. Онон Холобура ити тугунан оттунан эмтэниэн баҕарар киһи ким биир хайдах даҕаны бэйэҥ эрэ буолбакка маннык кинигэлэринэн туһаныахха наада. Тугум эт отунан туһанаары гынным да мин холобура иһин билэбин диибин дааны сразу олох бараммын кинигэлэр хаһаххобун бэ буот миэхэ боппун хайдах туохха туһалаах этэй бээ холобура испэр үөспэр иин диэбит курдук Уонна онно холобура ити наһааны батсаап туохтарын истибэккэ бэйэҕэ тускутугар туһаныҥ диэн эһиэхэ бу кыра сөбөбүн биэрдим. Мин бүгүн эһиэхэ бэйэм туттар оппунан кэпсиэхпин баҕарабын. Бэйэм сайыныттан сүүрбэччэ араастаах оту хомуйабын, хомуйаммын хатараммын кыһын кыра-харалаан эҥкэ туттабын. Хомуга ити бу мин хонуу боруутун биһирээбитим бэйэм. Бу хонуу борута диэн бу турар. Бу кини хонуу борута кириэмнии элбэх буолар. Кини кириэмнии элбэх буолан били киһи уҥуоҕар кытаатынарар туохтаах. Уҥуоххун тостубут уҥуоҕу үчүгэйдик силимнэһэргэ эҥин көмөлөһөр уонна бу уҥуоҕун тас өттүгэр кытаатынарар туохтаах кини тостордуохха тостумтуо дьоҥҥо уҥуохтарыттан тостуһа илик уҥуохха ордук туһалаах диэн өтө суруйаллар кинилэр ону мин манна биһирээбитим диэн били киһи баттаҕа түһэр дии ол баттаҕа били баттаҕым түспүтүгэр бу кини көмөлөспүтэ. Мана кэннинэн биһинэ тарҕайданан киирэн барбыта, ол онно тарҕайданар кэмигэр Боотмех онно буолбаттаан үүммүтэ уонна киһи тыҥыраҕын хатаатынарар диэн бэйэтэ да кинигэ хоһулларын, кинигэҕэ ылларынан киһимни элбэх буолан уонна бу бүөргэ бүөрүгэ баар кумаҕа тааһы сылайар бу хонук оруута. Онно бу бүөрүм кумахтаах диэтэхпэ мана Иһэйдибитим биирдэ мөлөх хамтым маннык бастаан наада буоллар испэппин кини мочугуоннайдаах уонна кыра идэбиирдэйдээх ону көрөҥҥө тиһэҕин симмир аны буолан иннэ киһилибэт бэйэм сөп оҕустук уонча күн иһэн баран мин бэйэм тохтуубун уонна тохтуу түһэн баран кэнникэтэ күһүн испит балкаба хаас иһин бирдэһэбин онно тугу эрэ бүөрүмүн бэргээри гыннаҕына ин хамтым иһэн ылабын Уонна бу Иван чай диэн хомуйбут киһи. Бу Иван чай буоллаҕына сайын бараммыт хомуйабыт. Хат аҕаламмыт уонна үргээн бараммыт баланнык мясорубкаҕа эрийэбит уонна духовкаҕа буһартахпытына манна чай курдук маннык. Ол чай курдук дьүһүннээх буолар. Уонна кыһын чай курдук оҥостоммут иһэбит. Да постоянно испэппит, хаһан эбит манна эн курдук имириһэбит кинини манна постоянно чай курдук оҥостубаппыт, эн курдук иһэбит, сынньатабыт. Киһи ньирбэтин ускутар, халайдахха ложкига курдук гынар киһи, киһини утуктатан ылар, халаабайдаан да буоллаххына уонна тымныйыыга эҥин Уонна туттабын. Бу ыам чаайым мин отунан эмиэ туттабын. Холоро тымныыга. Бу буола чаайым буола чай курдук иһэбин. Оттон отун эмиэ хатарабын туһунан. Ол отун хатаран бараммын ээ туохха эмкэҕэ дьаҥ турдаҕына диэбиккэ ылла дии миин турарын саҕан онно күөмэй миини дьэр гыннаҕа оннуктарга иһэбин. Моонньоҕон отугар буккуйаммын бу Кэннилэ буккуйармын, Бокуруускайга токон буккуйабын уонна оҕонньор отугар буккуйармын бытымньаары гыннахпытына маныйабыт. Уонна бу саабинньык диэн оту бу иһэн табаны кыра хаалбыт бу. Маны сүһүөҕүм иини кыйаары гыннаҕына, хондуруоһун бэргээри гыннаҕына бу оту туттабын. Бу оту уонна биһирээтим буолан уонна сүһүөхпүн соттобун уонна бу хондуруоскабы саас күһүн иһэбин маны водкаҕын устуйдаан бараммын. Уонна бу бэс эриэхэтин күһүн уонна саас оҥостоммут иһэбит. Киһи тымырын ыраастыыр. Бу шишката баҕар. Бу сииргэ хаҥа сибиэһэй шишкам манна холоро оҥоробун. Бу оҥорон бараммын Мультик хонтуруолан баран мобилиһин биирдэ иһирдьэбин. Уонна уонна хас биирдэ иһэрим. Бу буоллаҕына бу тобоҕо бу буоллаҕына бу буола күөҕүнэн оҥоһуллубут. От күөҕүнэн оҥоһуллубут. Шишкаба настойдам буолбут бүппүт кыра хаалбыт. Уонна бу кими Туттабыт сөтөлгө өтөлүннэхпитинэ эҥин туттабыт дөлүһүөн сибэккиитэ бу буоккааны устуйдааммыт күөмэйбитин манна хайҕанабыт күөмэйбитин хайҕанабыт быт уонна бу барынньатын сибэккиитинэн уонна бу барынньа оҥорбутум бу барынньатын эмиэ тымныйыыга дьаҥҥа сиибит уонна бу ким

Сырыйаан иһэбин бэйэм эм курдук ыардьаары гыннахпына эрэ иһэбин сорох оккубуккуйар буккуйабын кини мин үөһүм бадьыстаан гыннаҕына иһэн бу икки оту буккуйаммын иһэбин оччо бүлүгүһүм снорум били арыый туһалыыр курдук кини били но үс үөс тугун ас буһарарга көмөлөһөр бу үөс тугун Улаатынарым дьэ аны киһини кинигэлээхпин, ол кинигэҕэ били чэйбээт оһох кинигэннэн көрөммүн маннык туһунан эмтэнэбин. Общенан оттоох кинигэлэр наадалар эбит, ол кинигэлэринэн көрөммүт, иксин эмтэнэбит. Кинигэни ааҕаммыт. Уонна бу подорожнигыны, подорожнигыбын туттабыт. Бу подорожнига буоллаҕына биэрбэр иһээччибин, өтөлгү сүгэйи Этэлгэ оонньуутугай Бакарыйа уонна отун тугун хомуйааччыбын. Бакарыйа от эмиэ туохха туһалыыр. Тымырбын ыраастатабын. Чэ маны күһүн саас эмиэ иһэбин. Бастаан испэппин, күһүн саас уончу күн иһэн бараммын тохтуубут. Өлбүтүбэ оттоох эмтэрэ уон эрэгэһин эп курбула киними аны он күн эмтэнэбин онно тохтуубун уонна биэрбэт оҕоталаанкара эмиэ он күн иһэбин онно тохтуубун диирим бадьаашкам даҕана онно дьэбэ кара кара маннык пустынниктар эмиэ били дэбилинним таххан бардаҕына эми пустынник оту иһээччибин мындык курдук бу бокуоскай отун онно туттабын иһэбин тамныйбыт тамныйарын тохтотомуна диэбитин мыраастыыбыт Уонна бу кытыам. Бу кытыаны буоллаҕа мин тэйиһэ иликпин, кинини улаханнык мин наар дьиэбин ыраастыырга тутуспатаҕым кинини. Гириип, дьаҥ, ырыы турары гыннаҕына эҥин дьиэбин сотору-сотору онон буруолатан ыраастыыбын. Дьаҥ, дьандьаар сүүрбэтин диэн курдук. Ити курдук мин кыра-кыралаан инник оттоох амтайбын туһанабын. Оттон Киһи барсар-барсыбат диэн маннык оттордоох сорох от киһиэхэ эмиэ барсыбат бу от ото эһиэхэ барсыы диэн мин улаханнык хайаабаппын гынан барыта киһи бэйэтэ иһэн бообулаан көрөн баҕа диэн дьыалаабат иһин буоллаҕынара туттар буола сорох киһи окко үөрүүлүүр сорох отторго ону көрөҥҥүт бээҕит сөбүн көрөҥҥүт сөптөөх дьатаххытына холоругу иһиэххит сөп эбэх ук дьатаххытына испэккит холура кини эмиэ эм курдук иһиллэр эм курдук иһиллэр куттааҕынай бастаан иһин испэккин, ыалдьаары гыннахха бара. Иһэҕин уонна иһэн кырамма холобура бэйэҥ доруобуйаҕар барсар эбит диэтэххин дьэ олоххун хомуйаҕын уонна олоххун иһэҕин. Истибиккит иһин ханнахтаҕын.
Бүгүҥҥү биэриибит бу дьаҥ-дьаһах турар бириэмэтигэр олус туһалаах буолуо диэн эрэнэбит уонна инньэ диэн туран ыҥырыыбытын ылынан оттоох эмтэр тустарынан кэпсээбит дьоммутугар барҕа махталбытын тиэрдэбит. Доруобай буолун, ыалдьымаҥ!